Ахтар саныыр дьонум дорооболорун. Эһиэхэ уоттаах сэрии толоонуттан суруйан эрэбин. Эһиги мин туспар долгуйумун, доруобуйам этэҥҥэ. Хара дьайдаах сэрии дэтин маҥалайын сиэрсибэлэрэ. Сэрии кэмигэр кыһалҕа үһэ кыһалҕа көтөҕүллүбүт, эрэй-муҥ эҥээрдэммит, тулуурдаах буйаннара-хатаннара тургутуллан биллибит сэрии иэйиинин, көһөрүллүү алдьархайын билбит, кэргэттэрин оҕолорун сүтэрбит, үйэлэр курсун быһыыны көрдөрбүт ийэлэр, барахсаттар Ийэ дойдуну бүттүүн аймаабыт Аҕа дойду Улуу сэриитигэр аҕаларын, оҕолорун, кэргэттэрин атаарбыттара хараас тоҕоҥкуһан, хаалбыттара оҕолорун көтөҕөн, ийэлэр барахсаттар кэтэһэ, уолуоттаах сэрии толоонугар хорсуннук кирбиигэ өлбүттэрэ, сорохторо сураҕа суох сүппүттэрэ, ийэлэр барахсаттар аһыйдаллар да, харахтарын уутун туора соттон, тулаайах хаалбыт оҕолорун хайдах иитэн киһи гынар, кинилэртэн эрэ тутулларын билэллэрэ ийэлэр барахсаттар. Үлэлээн-хамнаан мискиллэн, олорбуттара күнү-дьылы батыһа, Сэрии ааспыт ыар сылларыгар улуус үрдүнэн эрэй эбиллэн, сут-кураан дьыл турбута, холкуостары күүс өттүнэн хоту көһөрөр дьаһал кэлбитэ. Ийэ барахсан чугас дьонун кытта иринньэх оҕолорун илдьэ алаһа дьиэлэрин хаалларан, алаастарыттан аймана арахсан, сыралханнаах уһун айаҥҥа туруммуттара. Маннык эрэй кыһыл олоҕо бүтэр муҥур уруһун манныгын оҕолору эттэринэн хааннаран билэн кэлбит ийэлэрбит, хорсун дьылыны көрдөрбүт дьоруой ийэлэрбит ааттарын этэбит. Дьэбдьиэ түөрт кыра оҕолордоох Кэбээйигэ иккис ситтэ диэн сиргэ тиийбиттэрэ. Астара кэмчитэ аччыктаан ас көрдөөн, оҕолоро оҥой-соҥой көрөөхтүүллэрэ. Ийэ аһынан сүрэҕэ ытырбахтыыра, Тугу кыайарынан, тугу сатыырынан ыарахан диэн чаҕыйбакка үлэлиирэ, этэрбэс тигэн бурдук бэрсиһиннэрэн онон лэппиэскэ оҥорон аһатара. Түөрт кыра оҕолоох буолан сарсыардаттан хараҥарыар диэри икки оҕуһунан от соһоро, дулҕалаах буолан отторо сууллан эрэйи көрөн сырата сылбата баранара. Ол онно ийэ барахсан көмүс оҕото кырачаан уолчаана ыалдьан өлбүтэ, аһыйан айманнар да үс кыыс оҕо эрэллэрэ иннигэр тураллара, олоҕун тирэхтиир аанньаллара, этэҥҥэ дойдуларын буланнар олох үөһүгэр үктэммиттэрэ, дойду салгыныттан күүс-уох эбинэн үлэлээн-хамнаан эрдийэн Үлэһит үтүө аатын сүкпүтэ. Сириттэн кэлбит киһиэхэ кэргэн тахсан эркиннэнэн элбэх оҕо истиҥ ийэтэ, эйэҕэс эбээ, хос эбээ үрдүк дьолун билбитэ, үйэлээх олоҕу түстэһэр аналлаах. Биэрэ Аҕа дойдуну көмүскүү барбыт, олоҕун доҕоро, оҕотун аҕата, уоттаах сирий толоонугар эдэркээн киһи сураҕа суох сүппүтэ. Ол дьыл улууска сут кураан туран аҕатынаан, быраатынаан оҕотун көтөҕөн, дьаһал кэлэн күһүг өттүнэн алаһа дьиэлэрин алаастарын хаалларан ыраах булун сиригэр көһүүгэ барбыттара. Ким билиэй, ким этиэй, ийэ барахсан соҕотох көмөһүн күн сириттэн сүтэрэн аймаммытын, иин хаһан сиргэ көмөр кыаллыбатын хайа тэллэҕэр таастарынан көмпүттэрин Ийэ барахсан ол дойду айылҕатыттан сыстаран сыыҥкалаан сатаан хаампакка, өр кэмҥэ сыппыт, тиистэрэ түһэн аанньа аһаабакка иэдэйэ сыһан, аҕатын көмөтүнэн бэттэх кэлбитэ. Кэлин өрүттэн ороҥҥо олорор буолан, дьоҥҥо аттынааҕы финнэргэ иистэнэн, кыра да аҕыйах да буоллар аска мэнэйдэһэллэр эбит. Оҕолорум эрэ тэҥҥэ буоллуннар диэн аҕалара барахсан аанньа аһаабакка, дойдуларыгар кэлиэхтэрин иннинэ хоргуйан, аччыктаан ол дойдуга букатыннаахтык хаалбыта. Дойдуларыгар эргиллэн кэлэннэр чугас дьоннорун тутуһан алтыһан, үлэлээн-хамнаан олохторо салҕанар. Тыраахтарга үөрэнэн ходуһаҕа үлэлэһэр, онно сылдьан кэргэн тахсар, элбэх оҕо ийэтэ буолар да араас үлэҕэ ыарахан диэбэккэ үлэлиир дьону кытта олох толору дьолун сиэн көрсөн үөрэр. Ийэлэр барахсаттар дьиҥнээх дьоруой ийэлэр элбэх оҕону күн сирин көрдөрөн көрө-истэс бүөбэйдээн иитэн аһатан улаатыннарбыт киһи кыммыт дьоруой ийэлэр. Бу түгэҥҥэ бу кэмҥэ биһиги атын үйэ оҕолоро буолан хорсун быһыыны көрдөрбүт ийэлэр кэскиллэрэ буоламмыт, кинилэр олохторун кэриэстээн, үйэтитии кэпсээммит үүнэр көлүөнэ ыччакка, төрүт дьоммут дьоллоох олоххо тиксиһиннэрбит төрүттэрин